א יעדן און רבותי שום עליכם צו די אלע נייע מענטשן וואס וואטשען דאס פאר די ערשטע מאל און אויך א יעדן אבער צו די גאנצע עולם וואס קומען יעצט צוריק צו זען א נייע שיעור צו לערנען א נייע שיעור אויף די הלכות תפילה געוואוירהייט שיעור, מיין נאמען איז יודא ר' שווארץ און די תפקיד פון די שיעור איז צו איבערגעבן צו די עולם די ענין פון נישט פון נישט שרייבן ביים דאווענען, די ענין פון קומען אין צייט צו שול, די ענין אויף בלייבן שעה בסוף, און אויכעט צו וויסן ווי אזוי מען זאל זיך אויפפירן ביים דאווענען, נישט שרייבן ביים דאווענען אויך נישט, ברוך השם די שעה איז גייט שוין אינדרויסן, שוין שוין ברוך השם פאר אפאר חדשים, און מיר גייען גיין ווייטער לעילא לעילא בעזהשי ת אויף אייבערשטנ'ס הילף. סאו דעי שיר יעצט יעצט שיר זיבן און צוואַנציק, און די אייבערשטער זאל זיך העלפן איך קען טון די שירים נאך נאך בעזרת השם יתברך, אונז האלטן יעצט ביי דיני קדש און ברכי, און נאך וועגן האבן צען מענטשן אין א מנין, האט מען איינגעטראויס און דערביי שכח ציבור. סאו דאס איז דאס איז סימן טז ו, ענד ביז יעצט מיר האבן גערעדט וועגן פסוקי די זמר אין די לעצטע פאר וואכן, וועגן פסוקי די זמר וואס מען דארף זיך אויספירן און צו צו זאגן פסוקי די זמר רואיגערהייט נישט שנעל, קומען אין צייט, און אויכעט. זאגן איז זאגן איז ווי ווי בעסט ווי מען קען סאו אנדערע האלאכע געוויסע האלאכעס וואלט איך אויך געלערנט אז מען קומט שפעט וואס איז די סדר זיין קומט שפעט אויב קען מען קען נאר ציען נאר אויב מען איז אן עונש אויב מען טענה'ט אמאל אמאל אבער נישט נישט צו נעמען עדוואנטעדזש אויף די סיסטעם דאס איז דאס איז די באטאם ליין יעצט סענטענס וו. מיר רעדן יעצט פון פרעמס סעיף א' ב' און ג', דאס האט דרײַצן סעיפים, די ערשטע דריי גיימיר טון פאר די וואך. לאמיר לערנען יעצט. דיני קדש וברכי צירוף עשרה, די דינים פון קדש וברכי און די צירוף אויף צען מענטשן אין א מנין, און טאמער איינער גייט ארויס פון מנין אינמיטן קודם כל מ'טאר נישט עניוועי, אבער צום איינעם צום איינעם גייט יא ארויס, און צוברעכט די מנין, ס'איז א גרויסע פראבלעם, און אין דעם משליך ציבור. די ג' י ג סעיפים. סעיף א', אחרי ישתבח, נאכן זאגן ישתבח, אומר השליח ציבור חצי קדיש. די חז ל זאגט האלבע קדיש. אין אמרים אה, איין מינוט, דאס אויך, דאס מיינט די שיך ציבור אדער שאץ זאגט מען איז איז ס'איז א ס'איז א קורצע וועג זאגן שיך ציבור. סאו די שיך די די מענטש וואס גייט צו צו אמן איז אויסער אין די ספרדיג וועלט רופן עס די חזן. אין ס'ווערט שליח ציבור און ס'דארף זיין איינער וואס איז האט מיר געשיקט צו די מעמד קען נישט מ'זאל נישט זאל נישט סתם צוגיין צו מיר אליינס. אין מקדש ברכי קדושה קדש ברכי קדושה איז נישט געזאגט געווארן ואין קיים בתורה און מ'ליינט נישט פון די תורה אלא בעשרים אנשים גדולים מוז זיין צען צען מענטשן וואס זענען איבער ביים וואס זענען גדולים עלטערע מענטשן. ווען לא אין באלד אין דער באלד גיימער מען שוין רעדן וואס הייסט א גדול אויכעט קדש איז נאר געזאגט געווארן ווען ווען עס ווען עס אויף דאווענען אבער מיטן דאווענען זאגט מען נאר האלבע קדש אויכעט עני עני זאך וואס א רב זאגט וואס איז הייליג, די מוז האבן א מנין וואס איז חשוב לכל הפחות דרײַצן יאר אלט אין איין טאג, אין סוף בית קען מען שוין לערנען פאר מינוט, און אויסער די חזנ'ס ווען מען זאגט די חזות השץ איז אויך אויך א הייליגע זאך און מוז האבן צען מענטשן. און נישט ווייניגער, ס'דא זאגמאל מענטשען וואס מיינען אז אז מ'קען אנפאנגען א חצות שבת מיט זעקס זיבן מענטשען, נישט ריכטיג בכלל, מ'קען געבן מענטשען לערנען דערפון אין די קומענדיגע שיעורים, אויב נישט אינזעלף. ווייטער, ווען לוי הוי א סב ש שומר ישתבח, ס'האט מען צען מענטשן איז נישט געווען דארטן ווען הצב ש קומט צו ישתבח, אלא שנשמרו אחר כך, זיי זענען געקומען נאך ישתבח, נאר יאמר שליח ציבור קדיש, חז ל זאגן קדיש, כי אין מקדש. וואס זענען נישט קדוש אלא ערכי הדבר שמא אסורים, חוץ זאכן וואס איז מ'האט געזאגט מיט צען מענטשן, דאס מיינט פסוקי זמרה, און מ'דארף האבן צען מענטשן, און נאכדעם קומט זאגן האלבע קדיש. לכן ימתיני ימתיני לא משתבח, וועגן דעם ווער עס איז דא געווען זאל ווארטן אן שמועסן פאר זאגן ישתבח, עד שיבואו ישראל, ביז ס'דא זיין צען מענטשען, וועל איך להמתין ארכה וחצי שעה, וועל איך קענען ווארטען נאך דעם בינוץ א האלבע שעה, ויוסר לי א מטילה, און נישט מער, מער ווי דעם דארף מען נישט ווארטען, אלא וואס דען, יאמר ישתבח איש ממתינים, זאל ער זאגן ישתבח און נאכדעם ווארטען, כשיבואו ישראל ווען צען מענטשען קומען אן, יאמר תחילה איזה פסוקים, זאל זאגן די פסוקים אויף שירה, אחריהם יעמי שליח ציבור חצי קדיש נאכדעם קען זיי חזר'ן זאגן חצי קדיש כפי דעם שבירה די ציבור זאגט משתבח גלייך ווען מ'ענדיגט ווען מ'זאגט די ווייטע זאגן אויף סדר די זמר און נאר די חזן ווארט פאר די מנין צו צולענגען פאר מ'קען זאגן משתבח זאל נישט זיין קיין גרויסע הפסק צווישן משתבח און קדיש און אויך מענטשעלע יצא אור. ווייטער. סעיף ב', יעצט קען מען יעצט רעדן וואס הייסט א גדול? וואס איז וואס איז גדול יעצט? גדול איני, א גדול, וואס מיינט עס? שעבר לו שלש עשרה שנים, איינער וואס איז דורכגעגאנגען דרייצן יאר אין זיין לעבן, נכס שנת ארבע עשרה, ער גייט אריין אין די פערצנטע יאר פון זיין לעבן, ושמחה און אויך ווען ער איז משמח אויף חזקה, דעס מסתמא הוי שטייט סא עס איז קען מען קען סומך זיין ער האט צוויי האר וואס פריוואטע האר וואס איז מאכט אים וואס מאכט אים אן עלטערע מענטש, א יונגעל ווערט א ווערט אן עדאלט ווען ער קומט צו דרייצן יאר כפי די אידישע וועלט, ער האט אויך צוויי האר. סאו פאר די זאכן וואס מיינסט וואס מ'איז מיט די רבנים איז א סימן אז א יונגל וואס קומט צו דרייצן יאר אלט האט שוין געהאט האט שוין געהאט די צוויי האר די עסאמפשען האלט אז די האר איז נישט קען ער נישט ממש זעהן קאז קאז ס'קען זיין אפשר האט עס געפאלן אבער אבער די לכתחילה אויף א מנין פאר דאווענען איז ר' מענדל א בונם און דרײַצן בחור איז גרייכן פאר מנין. ווייטער. ווייטער. כגון, משל, שנולד ראש חודש ניסן, א אינגעל וואס איז געבוירן ראש חודש ניסן, די ערשטע טאג פון ראש חודש ניסן, און אים, די ערשטע טאג אין ניסן, און עס איז גדול א ראש חודש ניסן, ווערט נישט קיין אדאלט ביז ער קומט צו שכונת ניסן, דהיינו וואס חז ל ליינען שכונת ניסן, דאס הייסט די נאכט פון ראש חודש ניסן, לאחר ש ס שם, נאכן נאך איז נאך געווען דרייצן יאר אין זיין לעבן, נעשה גדול הייסט א אן אדאלט. אויך וואס מען זאל וויסן איז מען רעכנט נישט דרייצן יאר ווען איינער איז געבוירן אינמיטן טאג.

א איבער יאר אן איבער יאר און ראש חודש אדר ס'קען מאל געשען דאס און אמאל וואס מאכט זיך אז מען דארף האבן אן עקסטער אדר מי שלא בחודש אדר איינער וואס איז געבוירן אין אדר כשאויס איז שוין בשיטה ווען עס איז ממש א נארמאלע יאר כשאויס איז גודל איז שוין בערס ווען יו ווען דער אדאלט איז א איז א שוין בערס אין עס איז גודל עד השני ער ווערט נישט קיין גודל ביז זיין געבורטסטאג אין אדר ב' מיט מדה בית די ערשטע אדער הייסט עס הייסט צוגעקומען חדש און די עכטע אדער איז ממש פאר די קאלקולעישן ווייטער אבל אין נאר שומי בית ביי די ראשון טאמער איז געקומען איז געבוירן אין שומי בית אין אדר א' נאך סגולה גם כן ביי די ראשון קען ווערן אן אדאלט ביי די ראשון. אבער ואם כשנאי הויז של מי בערס, אבער ווען די יאר איז געבוירן אין מי בערס של מי בערס איז געווען א איבער יאר, שנת הגדול היא שנה פשוטה, אבער איז געווען א גלות איז א נארמאלע יאר, סאו ביי שנאי ביי אדר ראשון ביי שנאי ביי אדר שני, נישט קיין חילוק טאמער די וואך איז סאמע טאג, נישט קיין חילוק טאמער איז געבוירן געווארן אין ערשט אדער צווייטע אדר, נעשה גאולה ביום זה באדר של בשעתו. ווערט ער עדאלט די טאג וואס איז געבוירן אין די יעצטיגע אדר. בנמצא עס קומט אויס כמה פעמים אז אמאל מאל נער שנולד קודם לחבירו, א אינגעל וואס איז געבוירן געווארן פאר זיין חבר, איז אחרי יוסף להיות גדול, עס קען זיין אז ער איז געווען עדאלט שפעטער, מחבירו שנולד אחריו, זיין חבר איז געבוירן נאכדעם. געגאנגען למשל שנאל דער בשומר איבערעס סאו איינער איז געבוירן געווארן אין א בשומר איבערעס ז ב ח אדר ראשון ער איז געבוירן געווארן אין כ' אדר ראשון בזה ב י ד אדר שני דיין איז געבוירן געווארן אין די אין י' אין אין די צווייטע צווייטע אדר והשנה אש נאסם גדולים היא ש בשיטה אין די יאר וואס וואס זענען געווארן ביידע זענען געווארן אדאלטס און איז אין א נארמאלע יאר דאס מיינט איז אז די מענ די די יונגל וואס איז געבוירן געווארן אין די צווייטע אדר י אין י ד אדר שני אבער יענץ געווען א פשוטע פשיטא ער איז געווען ער ווערט בר מצוה ערשט ממש א אנדערע זאך דאס. ווייטער נאך איין קליינע סעיף און מיר צוגיין צום סוף. צריך לי זוהר איי מ'איז וואס זאל איך וואס זאל איך זיין של אלעם נאר עס נישט שמים לגרויסם נישט צו רעדן נישט צו רעכענען קיין מענטשנ'ס קאפ ליידער אין יש מנין צו זעהן וואס איז אין מנין כי אסור לרמוז את סלע גרויסם ס'איז אסור צו צו נעמען צו רעכענען קעפ. אויף אידן, דאס איז איינס צוויי דריי פיר מ'טאר נישט טון דאס, אפילו דורך א מצוה, אפילו דורך א מצוה, נכסר שטייט אין פסוק, ישמע שאול את ארם יפגע בתולעים, און שאול האט צוזאמגערופן אלע מענטשן, ער האט גערעכענט זייער דורך שופ. דאס איז די פרי חדש, וואס האט ער געטון? שאול האט געהאט אסאך שעפעלעך. סאו ער האט גערעכנט איין שיפעלע, צוויי שיפעלע, דריי שיפעלע, פיר שיפעלע, אזוי. אפילו פאר דבר מצוה. רגע און מוסר ער נעמט דעם ווען דער מנהג איז אזוי אזוי, ביי מיר איז פסק ישיר שמך, יברך את נחלת ארצך, עיר וארץ אשר עמדה עולם, דאס זענען ווערטער, שיש בו עשרת הברז, דא צען ווערטער אין דעם. סאו, איינער וויל רעכענען פאר מנין, זאג אים שי' עשה מלאכה, וברוך עשה חסכו, עיר להם לעשם על העולם, זוי קען מען רעכענען און נישט איינס צוויי דריי פיר און אזוי ווייטער. אפשר מען גייט ארום גיין אין די ענינים שוין נעקסטע וואך, צו לענגער וועט די קורצע פרק אין די אין די אין די ספר תפילה מיט מנין פון משה דוב ליבוביץ, וואס איז גערעכנט אין תרג'ס אויף אידיש. שוין. די אייבערשטער ווייסט וואס איז יעצט פרק פרק טז. די אייבערשטער ווייסט וואס איז גוט פאר אונז. וואס איז וועגן דעם אסאך מענטשן פילן אז תפילה איז גארנישט ווערד. טו מיך האב עס, אזוי האט די אייבערשטער געוואלט. טו מיך האב עס נישט, אויך האט די אייבערשטער געוואלט. מענטשן וויסן זיך ווינדערן וויאזוי תפילה קען טוישן עפעס וואס איז שוין ס'האט זיך געסעטעלט. למשל, געזונטקייט, און רייכקייט, פרנסה, פאר א מענטש איז דארף דארף נעבעך ליידן, פעין, ווייל ער האט עפעס געטוהן עפעס וועט טוהן, טאקע, וואס גייט וועלן וואס גייט וועלן טוישען טאקע? אויכעט, דער פעין, דער צער איז איז געקוקט אז בכפר עוונות, אויב אזוי תפילה גייט גייט עפעס צו העלפן? תפילה טוישט גא טוישט נישט די ווילן פון די אייבערשטער, אבער ווען א מענטש דאווענט, ער איז ממש האמבל, ער איז און ער איז נישט די זעלבע מענטש ווי ער איז געווען פריער, וועגן דעם אפילו די מ ד פעין איז געווען געזאלט אויף אים, יעדע יעדע קייטע איז געווען פאר זיין פרידיגע מצב, יעצט איך דאווען און גיין נייע מענטש, דעק איך זייער גיי נישט נאו מאר, טאמער אויך פאר דעם א מענטש דאווענט און נישט נישט געווען דיזערוו צו ווערן צו ווען די ישיבה, נאך דאווען געהעריג, וועט יא קען יא האבן די ישיבה טאקע, סאו דורך דאווענען בעניט זיין קאנעקשאן צו די אייבערשטער, און דערפאר ער קען ברענגען די ישועה. די גמרא אין מסכת מויד קטן דף כב ח סימן א' זאגט אז א לעבן פאר איינס יונגל די קענסט קינדער אין די פרנסה איז נישט כפי זכותם און מזל די מהרשא זאגט נאך תפילה איין קינד טוישט זיין מזל פאר גוטס די אייבערשטער וויל אונז זאלן האבן זיין געוואר פאר אים. ממש. עס שיקט אונז שיקט אונז קראנקהייט און אנדערע מינע זאכן, נישט ווייל ער וויל אונז זאלן זיין קריג זיין קראנק, ווייל ער וויל אז אונז זאלן אונז אויפוועקן, אונז זאגן ב ש ביסט א ביסט א משוגע העלף אונז הייל עס אויס, אונז זאגן איז דו זעסט נישט אז אז אז אונז זעמען געוואר אויף דיר? וועגן די געווארהייט בעט אונז צו גיב אונז וואס איז ווען אונז ווען אונז ווען אונז דארפן סאו וואס וואס טוט דעם אונז טוען וואס השם די אייבישע וויל ווען אונז וועקן אויף און טוט גארנישט טוט וויי זאל דאנקען די אייבישטע און אויב אזוי און ס'זאל נישט דארפן האבן קיין שום דערמאנונגען אבער נעבעך מענטשען נעמען נישט קיין אטענשאן צו די צו די צו די דערמאנונגען וואס השם שיקט סאו ער דארף שיקן עדש ם צוגרייטע דערמאנונגען וואס ספרים זאגן אז דער אייבערשטער איז און ער קען גארנישט טוישן דאווענען קלעריפיי אין זיין קאפ אז דער אייבערשטער איז איז איז ער וואס פירט די וועלט און אלעס איז אין זיין קאנטראל דאס האמבלס אדער דאס ברענגט אראפ א מענטש און מעגט אים זיין ישועה און תפילה טוישט נישט די ווילן פון די אייבערשטער אבער ברענגט א מענטש נאנטער צו די אייבערשטער, און דאס וויל די אייבערשטער געבן מער גוטסקייט פאר אונז, נסיבות האלט נישט די נסיבות האלט נישט דערפון, ער זאגט אז מיט די עפראוטש, ער האט געזאגט אז תפילה העלפט אין די ווילן פון די אייבערשטער, אונז קען נישט פארשטיין וואס וויאזוי אונז קען זוכן טובות פון אייבערשטער דורך תפילה און אונז ווייסען נישט ווי שיבה קען טוישען מען סדינט ווען סרחמים אבער דאך איינער פון די פון די רולס די אייבערשטער האט באשאפען די וועלט תפילה פירט צו אונז צו מקבל זיין איינער מוז דאווענען און נאכדעם קען מען קומען די אייבערשטערס ברכה די מאראל זאגט אז צדיקים האבן די ספעשל אביליטי צו באקומען צו צו דרייען מיט דעם צו בעסער רחמים דער רמב ם זאגט אז איינער מוז איינזעהן און גלייבן אז תפילה ארבעט ביי פארשטיין אז די אייבערשטער קען קען מאכן ניסים ווען אונז דאווענען אונז אונז זעהן און אפרישיעירן די אייבערשטער און דארפן איינזעהן וואס פירט אונז צו זינדיגען און נאכדעם טון תשובה. נישט דא קיין אנדערע וועג צו פיקסען א זינד, עס און יעצט זיי האבן מורא צו צו צו גיין ווייטער און מאכן עבירות, וועגן דעם זאל איך דארפן געהעריג די גזע קומען אוועק נעמען. ווען אונז זאגן אונזער ברכה, אונז רעדן אונז זעהן אונז נעמען יעצט וואס שוין איז דא, און און און מ'קען לאזן די ברכה צו קומען דורך. א ברכה לאט אונז צו קענען עקסעסען וואס איז שוין דארטן, אן א ברכה די די סארס קען מען נעמען געבלאקט, תפילה איז אנדערש, אונז זאגן יהי רצון זענען די זיינע אין די וויל פון די אייבערשטער, דאס איז א אינטערעסאנטע וועג צו מאכן א א צו קענען בעטן די אייבערשטער פאר אונז פרעגן אים צו טוישן זיין ווילן. תפילה קען קריעט עפעס וואס ניי, אבער עס איז נישט א טויש אין די אייבערשטער'ס ווילן, נאר א טויש אין אונז, וואס מיינט אונז אז עס קען זיין אן אנדערער מענטש ווי פריער, מיר זאלן שוין נאר טראכטען אז די מער מיר זאגן די ווערטער פון דאווענען, די מער מיר קענען קען אנקומען צו די גאול אויף תפילה, אבער די פורפעס פון תפילה איז צו דאווענען צו די פוינט אז אייבערשטער קען עפענען די שער אויף ברכה. יעצט, ווי שוין געזאגט פריער, ווען איינער דאווענט פאר זיך, ער קען ווערן א טוישענע מענטש, און זיין קראנקייט וועט אוועק גיין, האט דער אייבערשטער אנדערע פלענער, אבער ווי אזוי קען מען קען מען העלפן אנדערע דאווענען פאר אנדערע מענטשן? ווען מענטשן דאווענען איינער וואס איז רחמנא לצלן קראנק, טאמער ס'איז א איינער פון משפחה, איינער פון כלל ישראל, דער קראנקער מענטש הערט הערט עס און איז ער איז אויפגעלופטערט. דאס מאכט אים ווערן א בעסערער מענטש. פארט וועט ער טון וואס די סוף איז וואס וואס וואס וואס ער וויל. די זכות איז זאגן תהלים פאר אים. ס'בלייבט ווען ביי דעם מענטש אפילו ער וועט ער איז אוועק פון דער וועלט. דעי מענטשען איז ווי הייסט איז זיין זיין זיין תלמידים ער האט צי געגעבען מיט דעיס יעצט איינע פון די פון די איינע פון די טריקס פון די פון די יצר הרע איז צי זאגען א מענטש אז עס נישט ווערט צי דאווענען צום אייבישטער ער טראכט איך ווייס וואס איך וועל טוהן און וואס איך וואס איך בין פארוואס זאל די אייבישטער ווילען זיך דרייען צו אים און דאווענען. ער ווייסט, אייבערשטער ווייסט, ער ווייסט, ער ווייסט אייבערשטער ווייסט וואס ער האט געטון נעכטן נאכט, וואס איז געווען א האלבע שעה צוריק, און וואס ער האט געטון, ער האט געזאגט אין זיין מויל, וואס ער וואלט געדארפט דאווענען יעצט, ער גלייבט אז ווען ער זאגט די ווערטער, אשרי איינער, וואויל איז פאר איינער וואס וואס וואוינט אין אן הויז, דער אייבערשטער גייט ענטפערן, איך ווייס פונקטליך וואס וואס עלול אויף דו ביסט. פארוואס מוז עס אין מיין הויז? דער מענטש ווייסט נישט ווי אזוי צו קומען צו קומען צו דער אייבערשטער, ער איז ער איז אזוי מבייש אז ער קען נישט קוקן דעם אייבערשטער אין זיין פנים, ער גלייבט אז ער איז ער קומט ער דארף גארנישט פון דער אייבערשטער, דער מיינדסעט לאזט איז א מענטש צו נעמען תפילה נישט סיריעס, ביי איינעם איז איינזעהן אז

וואס אונז דארפן קוקן די אייבערשטער אין שול, אונז דארפן פעיסן די אייבערשטער אין שול, זיי זייער אנקאמפארטעבל, די גאנצע שול קען קומען א גאנצע סוכות אין א וואך, און זיי גייען גייען טון וואס זיי גייען טון אין שול יעצט? זיי גייען נוצן די צייט אין שול טון אנדערע זאכן, שמועסן, ארויסוואקן, קומען שפעט, און אויפפירן אזויווי קליינע קינדער, די אייבערשטער לאט אונז דאווענען צו אים, נישט קיין חילוק וואס וויאזוי אונז זעמיר צו אים ספיריטשעלי, און דאס מאכט אונז אונז באקומען די פריווילעדזש צו דאווען פאר אים, אונז זאלן איינזען אז עניטינג וואס מיר קענען באקומען איז מער ווי מער ווי אונז דארפן, נאר א קעניג ער פרעגט מענטשען וואס זיי ער וויל זיין. אין זיין פונקט זיין פלאץ אין זיין פאלאץ ווי ער וואוינט צו קאסטן עפעס פאר אים וועט אויסזעהן צו איינער וואס איז ווייניג ווייניגער פארטשענעט וויפיל מער די אייבישטער העלט אונז אויס צו איינער וואס איז מער וואס איז נישט אזוי שטארק אין דעם בני ישראל איז געווען זייער זייער לאו לעוועל אין מצרים אסאך האבן זיי נישט געוויסט קיין מצוות אויף מילה, אבער דאך, דורך גלות אזוי לאנג, מענטש שרייט נאך צו אייבערשטער אין דאווענען, די אייבערשטער הערט אונז אלעס אויס, די אייבערשטער זאל העלפן, דעם זכות, מ'זאל ממשיך זיין אין עניני תפילה, ער זאל זאל טאקע האבן השפעות טובות, פרנסה אויף רווח, און מאכן זיך צו צו צו אויסהערן די הלכות אין דאווענען, א גוטן נאכט.